Oi, oi, iiu, oi buas aki ah bro, subscribe au, subscribe channel aki aku. Eii kita tu jauh jauh aki. Bekenya kitai ngasuh ai subscribe. Beketau iu tau beketau dinga kita au dinga. Aa iya miss yes yes nyadi ti kita bedau sekhai cina gigi ngau anang na meh sekhai au thank you. Cerita bebalas langkau umai. Au nya meh agi ngenang ake kitai dua menggau endo chemugi di kitai ba tusun tu. Pau panjai malam dua iko nya laba lama udah enda betemu laba lama udah enda belaya. Ka pulai ditu udah dua enda ngasuh enggau orang endo. Agi tumu pia kenu ku orang ni saun telan tadi inu cemugi empai madah ngagai dom. Empai ka madah angai ke dom tu telalu pulai enti iya udah nemu saut ke dilalai kaki geringu nya. Ooh komai enda pintar orang indu amat alai udu akih kitai dom jamah orang indu nya. Aaa ya wai oh wai. Mopa dulau aku au. Nemu-nemu aku kitu baru ane irau deh. Nganti aku nanya entelah aki ke siti dagi nya aku ngasuh deh nyawa deh baru. Nyu ne ingat deh aku entelah aki ke siti dagi. Benarlah kami serumah ngiga nya. Nadai siko ulih tesaut ke nya. Bisi hari ku kitu baru ninga deh. Pia ku tudah dom madah kediri ka mupur. Bukai nama deh dom tu ka mupur. Laban enda ngingai ke sida aki iya lama nganti. Laban tadi sigi ke ka ngemujur ka agih pakat di sida sebuan. Enda leh angai ke sida nyagi nganti ba pembuah sida tuai rumah seligi. Nadai nemu rita ake empakap tu kena unsai orang ai da ake kitai duam. Kumai iya mujur baka iya meh ake kitai empakap tadi. Nya meh orang pamau da datai bendu ke dituju nang sigi mujur di orang. Tang meh ake kitai empakap ooh kelalu jai burung dia malam nya. Ooh ketawa no ling kitai ninga pelaba ka aku. Sigi baka iya endo Lien, Minyau enda lama menama deh kena ngemanjai ke cerita kitai. Ih, au mawai nya deh ku enggau menti deka pulai ka mupuk. Sapa maku tu ulih nagang deh. Pia ko endo cemegi poo nyelai udu sawa rindu nya. Ka pena gali baru meh pia deh ku jaku. Awak aja meh sida aki pia deh ku dua mena kiruh ke sida aki iya agi. Enti sida ina pulai ngambi sida tinduk tanah pia ko dua meh agi berunding ke sida aki iya. Apu akai dai amat pama orang indu na ulih na ngalih ke diri kitai. Pia ko aki kitai dulu menutusut runding iya malam nya. Nya meh sida aki Geringu iya ke agi Tanjung den tadi. Nyenda alai anti sida iya da agi agi kitai Dom. Dia lalu tama ke bilik di sida Mucho. Puas udah belaya enggau bala nyamu nya pia dek ku jako. Tudah aki aki kitai Empakap seduai Empikap. Nyu tindung enggau sida aki Geringu di seduai malam nya. Ku jako kan undi aki kitai Dom aki Empakap. Kati kena nundi laban Duom ke mujur agi pengawa iya malam nya. Empakap enda mujur laban udah diunsai apai orang indu ai. Apai orang indu nya udah dulu agi nemu penatai akhir kitai empakap. Agi tumpu du akhir kitai empakap nya. Eh, ti indu dulu meh uchau anang nganti uchu Duom nya kita. Pila kitai nundi iya. Enda alai aki ha uco ku nya engka ai empai beh. Pia deh ku aki Geringu ngasuh bala uco ai tinu. Aki Geringu sigi nemu nyebut utai. Enti ini Geringu nyeninga udah aja deh empai ini Geringu. Ukai nyeka ninga orang tetuyu pendiau ini Geringu. Sepa jaga ini Geringu kitai udah tinu menyadi laban ini Geringu ke agenda nyamai isi. Nya mih anang tu kiruah ke sida aki geringu. Au nya mih peda akhir ketai empaka petang ansek semak semak dia ngagai aki geringu. Udah datai semak dia iya lalu nelai aki geringu kitai nya. Ooh amat bisi kebuah ti nuak enggau sida aki geringu malam nya. Ka minta tulung aki geringu deh empaka tu ke bendar. Dinga enda ingal agi a kitai pakap tu nelai aki Geringu malu ngai ke didinga orang bukai. Um ya kai wak kai pelaba ka ku akai enda ulih na'ap perubat ya ko to pegila ninga dei. Peri dei manei tau ma ko to akai. Sia sial aku akai sial. Pia ko pakap pinta perubat aki Geringu. Sial sial iya pia ku empa kap laban ku udah diunsai orang ngawai. Ey au mojau au na tusah ade sebuah mehai manei nya. Ngiga bungai tujuh macham dei pegila ninga dei. Ani hau dei nemu ku ngemujur ke dei sekali tu chau. Pia ku aki Geringu nemu du ngenyamai ka ati bala ucho. Peda berimbai manem pakap enggau aki Geringu. Udah nya lalu ninuk kediri empu meh sida iya. Dini nya alai anti ake Duam pia dek ku Jaku. Nya meh kenu ku jerita nyau dini hari nya baru Duam tu datai. Ooh senang ati orang bujang nya laban telak ke dilalai kaki Geringu nya udah ulih disaut nau Cemugi. Ngena tau kena saut nya legi meh kitai ninga pia deka jako. Tang meh ba ati tudah dua mia sigi amat arap laban nau Cemugi tu amat nemu iya enggau orang begiga ke Ntelak. Taja pia kenu pejerita maya Dum tu tadi benung mulai kediri ari endu Chemugi dia diapai endu Chemugi ka nemu-nemu bisi orang datai ngabas anek iya. Nadai nyangka orang bukai apai endu kitai nya tang sigi nyangka akie kitai Dum laban Dum tu belama ke udu dipeda iya ngabas anek iya. Pu, mal ga apai tuai nya laban iya ke nantu rindu ke sida dua mentu sebilik. Bisi meh kebuah iya apai orang indu nya ngai meda sida dua mentu sebilik. Uh, iya uco duam. Oh, uco aki duam. Iya dani uco dani. Apau Abasah tanchut di uchup basah basah pia ku aki Geringu pa pagi hari udah bebasah basah nchelak di mata anak nemu anak nundi bala uchup da aki Geringu nya meninga aki Geringu madah tanchut basah dia lalu angkat deh tudah aki kitai Duam peda tudah Duam Tanunga manah di sida nya. Sida empaka empika begentung geringu nguaki sekali ta duduk manah nunga iya dia. Iya ni basa akai iya ni basa nadai basa tanchut tu suat pia kudom ngengama tanchut iya engka tamat basa api ari ku jaku aki sida iya ta leki aja laban ku udah nundi bala uchu nyang sigi pengawa aki geringu nundi orang. Nadai urang enda ditundi aki kitai nya. Pau ama alai adu ku jamai ade aki aki. Pia ku empa ka madai kediri alai adu jamai adu am. Nyau ketawa baru meh sida iya ninga empa ka madai kediri alai adu. Nyai bebadu mega sida ngenang aki kitai empa ka tu nyu abih basa udah ke diunsai urang ai. Hei, iya lah nama tu akih. Tu mudu dek di malam. Nama si kina lama dek pia. Pia ko dua nanya tu dek empakam. Lalu bedau nemu utai dek akih kitai dua. Kumai ya mujur baka iya dek akih ya empakap tu dek malam. Hei, penyai cerita ya aki aki ya. Malu ka nusi nemu dek. Endang tu man iya de burung ku demala makia kia. Pia ku empa kam semina madai aka endang tu man iya burung de malam. Belalu ka menusi pia de ku jako. Bula ngumbai dum tuna ketawa legi. Enti nusi jerempu kena unsai orang ai. Bah nuai iya pekenya de ake. Nama nak mujur pia. Pihak Kodom nya begaru pala ninga empaka petemadai anak manah borong. Sida ke bukai nyu lelekih aja sida aki geringu nyedia. Sigi ke bisi utai ke nyadi ba empaka petepia ku agi kitai Dom jaku kediri. Nya meh ninga empaka petunap jaku dia dulu agi ga aki geringu tu bejakau.

Pia ku aki Kedingu Nuzi embaka tu nganyung deh empu mande dia demalam. Nya baru dua mentu ka ne nemu. Nemu iya ake kitai embaka tu nak mujung ngenatai kediri ngagai peninduk endur lin. Ai pia iya ake ah sigi baka nya sigi baka jamai lubah pupu begadai ninga deh. Ni kami suba ke nya mak ake sigi asai iya. Dini nya mangga nyamai belama. Pia ko dua menemu udu mega nyamai ka ati tu dang pakap. Dinga nyudah bekeratok utai dapur. Pama utai dapur dah bekeratok tanah ye ni geringu tu dah angkat. Bedong agak sida ai kopi dini geringu. Di kita agi ngan amai kopi ke digaga ini geringu iya nya ai kopi senang ati tau ngasuh kitai enda tinduk malam Tau mega ngasuh kitai ngigau. Bebalas la enggau umai. Ya, peninga semua nyadi cherita kitai baka ke sekali tu di lengka ka ku naka tu dulu. Au terima kasih laban kita udah ninga. Au enti nadai penanggul aku sigi datai sigi nampung ka kita cherita tu baru. Mupuk dulu aku. Oha nyaya terima kasih.